Una good evening, oh, my brothers and sisters. My name na Anthony. You are welcome to First Aid Immigrant Solution. So in case una never subscribe, wanna try, wanna see subscribe, wanna help my my YouTube channel. So God bless you. Di reason why I come be say I wan come do di last part of dis international protection wey we dey see for here for Italy so which is humanitarian and special case. So before special case, na humanitarian dem first dey see. Di pipo wey dem know say dia story wey e fall for under vulnerability or. unstable political instability or farming or any other environmental disaster na im dem dey be dey give this humanitarian before and na two years before so when Salvini come, e come do this decree of security which is decreto di sicurezza when e do that one for fourth of October twenty eighteen e come cancel or abolish humanitarian so na then e come bring wetin dem dey call special cases wey Italo dey talk say casi speciale so na this special case now I wan come analyse to una abeg make una just take am as I take talk am so so special case mean say no be only one case e get different type of cases if you know say the story wey you talk e fall under this cases wey I wan list so Na im dem go take give you your permit of stay from six months to a year na im the permit of stay dey last and some of dem dem dey renew am while some of dem dem you go renew am if you no get contract dem no go fit renew am for you again so I wan just tell you make you just lis ten take your biro and paper Write wetin yo fit write down make you know where your story know say e for po. Then you know the kind of document wey dem give you. So if you the first one wey I talk about na person wey be victim of abuse or exploitation. That victim of abuse or exploitation be say di person wey dem know say dem abuse am weda sexually or or physically or otherwise or dem exploit am money or dem use am take turn to dia own person wey dem fit dey collect dia money for im hand, di wrong job wey dem dey do, dat kain person if e go talk say na those things na im e face For e story, dem give am from six months to one year permit of stay. Dem fit renew dat permit of stay and di pesin fit get right to still convert am to working permit of stay or e still get right to ask any assistance weda social assistance or health assistance or thereabout. So di next one na im be domestic abuse trafficking. So domestic abuse trafficking na dis anoda special case wey dem still dey give from six months to one year permit of stay and dis one you fit still convert am and until di justice take it course wey be say until court tok say dis pesin make una give am dis make una give am dat di pesin get right to still convert dis permit of stay which is six months to one year to working permit of stay or to study permit of stay. So, another one again wey dem still dey see again na im be victim of labour. Victim of labour be sey another permit of stay wey dey under special cases. So, victim of labour exploitation permit of stay be sey dem fit still give you from six months to one year and dem fit still dey renew am if e expire. But if you wan convert am to work, you fit still convert am. if you get working contract or hospitality. So di only one wey dem no fit convert for under special case na im be di di cases wey fall under natural disaster or calamity. If you know sey you get case wey fall under those two category like sey earthquake happen for your story wey you talk or flood happen for di story wey you talk, dem go give you dis special case for natural disaster o and dis one so, Dem no fit convert dis one to working permit of stay, na only dis one na im valid for six months and you no fit go to your country of where you for come. So na im make dis one dey very very na im be di lowest and e no good at all because you no fit convert am even though sey you get work but you fit use am work but you no fit convert dis one to working permit of stay. or study permit or stay so dis one now na still dey among dis um special cases den di di anoda special case wey dem still dey see be sey na permit of stay for medical treatment anybody wey get serious health case wey dem know sey di sickness serious well well sey e no fit um do without e no go hospital wey oyinbo dey call persistent um dis um sickness wey dem need to follow am gradually until the person go dakido kon. So dis kind of person, e get right to ask dis permit of stay for treatment and dis permit of stay na e need doctor or any oda public authorized health care wey go certify am say dis pesin get persistent health care wey e know say e need to get dis permit wey go fit take dey go meet doctor or wey you go take dey take treatment. So and if you return to your country, dis your country now fit still help you treat you. Na im make am say dis um health um treatment um medical um health um treatment permit of stay is very very important because de reason why dem dey give am be sey In case if dem deport dat pesin go back or if dem carry dat pesin go back, di kontri no fit help am, dem no go fit help am or dem no go fit treat am make di pesin no go lost im life or make di health situation no go increase or make e no go leads to his own life. Na im make dem dey give dis one wey dem dey call permit of stay for medical treatment. So Apart from dis one, dem still get oda permit of stay like women wey get belle, you get right to ask permit of stay even though say you no get document. So if you ask permit of stay, until your pikin wey you born go reach six months, you get right to ask permit of stay and questora go dey or police station Dem go dey renew the document for you till your pikin complete six months. So that one you no fit convert am to working permit of stay. So na im make am say if your pikin complete six months, the document dem no fit convert am, you no fit renew am again. So the one wey you go fit convert again wey I would like talk last na im be the one wey dey very important be say, If you know say you dey do good work, you understand, you dey do good work, you dey save pipo from danger or you dey prevent pipo from disaster for Italy or you dey do any act or action of benefit or humanity Or e dey do anything that has to do with say maybe somebody wan lost e life now dey go save that person or thief wan rob um bank you go save that bank or thief wan rob for supermarket you go save that supermarket dem go give you this permit of stay wey dem dey call deed of outstanding civic value and this deed of outstanding civic value na two years renew renewable document and you can convert this document to working permit of stay so if you know say you get you dey under this category say you dey do good work you dey you dey help people you dey save people from danger and you get you no get document if government still get right to still recognize you this deed of outstanding civic value so na this one be Dis special cases wey Salvini come add afta e don cancel humanitarian. So in case if you need any further information or question, please just drop your comment for below dis video for dis comment section so dat once I read di comment, I fit reply you